bagyma.
Siziň ýagşy bar. Hä ýagşy goşun. Hawa ýagşy. Ýagşy şou.
Hawa ýagşy goşuny. Reňk hem gyzyl eken. Oýoýoýoý wowowowowwow. Seredäý dä dä dä dä oýoý. Essalawmaleýkum doganlar ine bu on iki sowal gepleşigimizde bize myhmançylykda Žan Klod Van Dam diýeýin maňa. Arkaýyn diýiber, arkaýyn. Priýomlaryny bilýän ekeniň Awjan. Awjan ilki bilen muşdaklaryňa, meň podpisçiklerime ýürek sözüňi aýdyp berseň ilki. Ilki bilen-ä hemmäňize salawmaleýkim. Janyňyz sag bolsun, görjegiňiz gowulyk bolsun. Podpisçiklerim bar, bize iň bir ýakyn adamlar. Biziň her bir zatlarymyzy paýlaşýan adamlar. Janyňyz sag bolsun, görjegiňiz gowulyk bolsun. Ine şu Ahmet Orazgulyýew döwrüňizde na diňleýän, çynymy aýtýan awa. Şol ýaşlaň stiline geçdiňiz-ä. Hawa. Şondan geçeniňizde şu geçeniňiz üçin käwagt puşman eden wagtyňyz bolýarmy? Käwagt adamlar negatiwler näme edip? Dogrusy bar-a, gaty ýerlikli, gowy sorag. Siziň özüňizem bar-a bir halypaň ogly, Kümüş Hezretgulyýewa bir hormat goýýan. Halypamyz. Sag boluň. Hawa, mekany jaýy jennet bolsun, ýaňy aýtdyň. Ine men şu halypalaryň aýdymlaryny aýdýardym. Indi men şu halypalaryň aýdymlaryny aýdamdan soň, bir ýaşlaryň bir kabul edäýjek aýdymlaryny aýdamdan soň, bularam kabul etdi-dä. Hawa. Eger kabul etmedik bolsalar, puşman ederdim. Ýöne puşman edemok. Biziň Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Garagalpagystanyň halk artisti Babamyrat Hamdamow. hakda ildeşlerimize-de, bize-de ýakymly bolar ýaly bir birki sözlem bilen wasp edäý, halypa. Hawa.
Jaýy jennet bolsun, Alla rahmet etsin. Şeýle bir soňky ömründe bir birki-üç ýyl halypa bilen barabar gaty ýakyndan gatnaşanyma gaty begenýän. Sebäbi ussat bar, onuň ussatlardanam rugsat diýilýär-ä. Hawa. Özümizem bilýäs ony, dogry dälmi? Şu halypanyň bir ak patasyny almak nesip etdi. Şol halypadan diňe aýdym däl, adamkärçiligi, Onuň ýumşaklygy, aýdymyňam bir üýtgeşik bir inçe syrlaryny öwrenmäne gaty kän zat bar eken. Öz umuman diýjek bolýanym Babamyrat halypanyň ýörite sungatda bir şkolasy bar diýseňem bolýa. Arkaýyn şu Babamyradyň ýoly diýip, Babamyradyň şkolasy diýip bolýa. Mekdebi. Mekdep ol, mekdep. Halypa janyň jaýy jennet bolsun. Siziň ýagşy bar. Ha, ýagşy goşun.
Awa, ýagşy. Ýagşy şou, Awa, awa.
ýagşy goşunow. Eee, agam şu ýaşlaryň stiline geçeňde, eee, birazjyk şoňam bir kakoýty göterim eee, goşandy bar diýip pikir etýäňizmi? Adamlara bir reklama diýseň damy? Şeýle bir e, gaty laýyk, ine şoňa düşünýän ekeniň, sag bol. Ýagşy belli bir özi görýäň, zehinli oglan, zähmetsöýer oglan. Başda şul aýdymyň özi bir trend zat bolup, belli bir ýagdaýlara gidip köpelip barýaka gelip goşulyp şol bir hasam bir içinden bana diňleýjiler bölüş otyrda aý bul aýdym näýlek eýle beýle diýip durkala şoň hasam beter bara gyzyklandyrdy şony şoň üçin men dam damyň dwitilli ýan oňa bir aýdym bir setini aýtsaň yzyny dowam edäýde bolýa ýakasy na baglaşýa

Elbetde, men aýtdym-da, Ahmet Damdam bilen gepleşik aljak diýsem, özi ýörite sowgat ugradypdyr. Aýdymjan üçin, siz üçin, elbetde, Aşgabatda-da bolmaly Täjir market. Bar, bar, bar.
Baryp gördüňizmi aň? Biziň ýanymyzda ol, esasy söwdäni şondan edýär. Hawa, daşda. Täjir market. Hawa, aňjan, indi gelseň, toýa zada öňünden habar et. Ine ýaňy aýtdym biziň Ezber Studio bar. Goja o bolýar a bir minutlyk, bir ýarym minutlyk wideo çekilýär bilýäňmi? Şoňka goja täze aýdymlaryň o tuk tuk tak tak aýdyma kän eken tüweleme.
Şonuň ýaly wideolaryňy oňaryp bereris seniň. Oba biziň Täjir markede aýlarsaň. Nesip bolsa inşallah inşallah.
Ine ýörite täjir marketiň adyndan a. Mille. No.
Sag bol minnetdar.
No. Aýdyň ja gelä sen görünki dä. Ýagyň içinde näme bardygyny.
Eje gyzyklydyr aý bara. Aýdyň jan hoş gördük seni. Täjir marketiň adyndan. Kiçikge sowgat.
Ýöne
aýdaýsamka? Aýda.
Ony gaty gyzyklandyrdyň agam, näme gady? Aýdaýynmy?
Pikirleniň biliň hany, özleri bilsin-de şuny. Aw, kommentariýada belli.
Kommentariýada belli. Aw, aw.
Aý, maşynyň açar bilen kottejiň açar.
Inşallah olam bolar. Reňkem gyzyl eken. Barda gyzyl. Maskynejy diýýär.
Onda şol üçünji aýdym agam. Bady gyzyl Moskwiçi atamyň öýlerinde sen bilen duşuşdym münüp çykardym dym. Dasta Amjan tagrelkasyn Allajan diňe halkyň hyzmatynda toýlarda ýada. Bitte janyň sag bolsun.
Sag ýürek sözüňi aýtsyn.
Parahat ýurdumyzyň dowamaty dowam bolsun her günimiz toý baýram hudaýa şükür halkymyz agzybir bolsun il halkymyzy il ýurdumyzy agzybirlikde jemläp Bolelindikde ýaşadýan hormatly Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan il bähbitli, ýurt ähmiýetli işleri elmydama rowaçlyklara beslensin. Biz bolsa, enşalla, ýurdumyzy wasp edýän, dostlugy wasp edýän, ene-atany wasp edýän, beýik söýgini wasp edýän, adamkärçiligi wasp edýän, sungady wasp edýän, gelin-gyzlarymyzy wasp edýän aýdymlar bilen, wasp edýän aýdymlar bilen enşalla il-halkymyzy, toý-baýramlaryny enşalla bezäp durarys. Abi şu görnüşleri aýtsaňa ertire çaýda oturmaly. Görnüş kände aýdymlaňda abym hä? Görnüş kän. Maşyn hakda bar tüweleme. Söwda hakda-da bar. Hawa. Daşda.
Täsiri dow bol. Söwda bolsun, söwda bolsun, söwdalardan peýda bolsun.
Sag ol agam.
Toýlarda görüşmek nesip etsin.
Bolýa.